Ħabb il-mużika minn Zozitu.
Apparti li nisimgħu il-Rediffusion dak iż-żmien u mbagħad BFBS u hekk. Eh, dejjem kellna xewqa li li nsiru disc jockeys.
Unġibet lejn il-mużika country. Kien dilettant ukoll ta' diski antik, iżen mal-country music kienet il-baby. Għadda xi snin fir-Renju Unit. U nġibet lej Daphne. Kienu koppja ħelwa, eh? kienu eh, kważi b'mod pozittiv jiena nejra li jom, ġifri nixtieq li kull koppja tkun bħalhom. F'Malta preżenta fuq ir-radju u t-television. U nġibdu lej ħafna nies. Kien kalamita għan-nies, ġifri Kien jiġbed ħafna. Inġibdu lejn iċ-ċajt tiegħu. E-I-E-I-O.
Llum nassigurakom is-setide. U kien gustows kien ċajtil, ferriħi. Kien nu pjaċin nisem, għax anki bli jajtu dak il-ħin li jisek mill-ewwel, titbissem. Inġibdu lejn it-tarif li jagħti. Wieħed mill-kantanti kbar tal-mużika country għal dawn l-aħħar 14 sena, 15 sena nistgħu ngħidu Alan Jackson, it's alright to be a redneck. Imma fuq kollox, Inġibdu lejn l-għażliet tiegħu ta' mużika country. Għax ismu kienu għadu sinonimu mal-mużika country f'Malta. Bis-saħħa tiegħu kibret u saret iktar popolari l-mużika country bil-mod ta' kif kien jitkellem dwarha bil-passjoni li kellu

Ottubru 1999. Fuq Super One Television. L-ewwel programm ta' Divin Slaus Country Music Show. Insellem li telespettaturi ta' Super One Television u għall-ewwel darba se jkollkom il-Country Music Show. Programm dedikat kollu kemm għal mużika country. Love is a burning thing.
Kien arkivju moħħu fuq il-mużika country. Però bit-tielet album tagħha, Come On Over, li biegħ 'il fuq minn tlettax-il miljun kopja. Hu kien jgħid li lili kien iħobb il-country minħabba il-kliem. Fej rock and roll qishom iktar hemm dak il-briju repetittiv u hekk il-country Kien ikun hemm dik l-istorja.
ħafna minnhom tal-antik il-country kienu sad stories ta' l-mara t-telliba l-raġel dak it-tip. Faffariet oħra ma tantx nifhem, twani għajdlek li fi sports ma nifhem xejn. Ehm, Ma studjax xejn ma xejn, però il-mużika country għalija hija l-bibja. Sports le xejn. Hopeless. Dak diski u diski biss. Tip ta' mużika hija tip ta' mużika li kulħadd jista' jisma'. Il-klim jingħaraf, mhux storbju, għalkemm fis-snin 60, snin 50 ma kienx hemm mużika storbjuża ngħidu hekk, li fil-rock and roll. Qabel it-television, Vince kien ixandar il-mużika country fuq ir-radju. L-ewwel radju li fuq xandar Vince kien ir-radju Libjan. Radju li jġib l-isem ta' leħen il-ħbiberija u solidarjetà. U niftakar l-ewwel darba li kien ser rekordja u rekord kienu jsiru biex jinbatu ħaj Samuel Maltin tal-Libja. Ġi għalli għaddar, għalli mxi miegħi għalli għax l-ewwel darba għalli qed nħossni eċċitat. Reat Soppardi wkoll kien ixandar fuq l-istazzjon Libjan. Konna ntaw kmini nar ta' sitt filgħodu konna nagħmlu recording sessions kemm jien kemmu u Konna nġebbdu sa xi l-erbgħa, l-erbgħa u nofs sa nofsinhar minn xi tmienja ta' filgħodu għax konna nirrekordjaw il-programmi għall-ġimgħa sħiħa. Iżda dak l-istazzjon ma kellux ħajja twila wisq. U mbagħad meta dan kien għala, kien approċċ aħra Azzopardi u kien daħlu dak iż-żmien fil-bidunet ta' Super One, ta' Super One Radio. Meta kienu għadhom ixxandru bi prova, kienu erba' ħamsa min-nies, U kellu programm tal-country hemmhekk. Kont minn isla viċinajt mill-ewwel kont tkellimt niftakar ma' ħuħ ma' Mario li kont kollega tiegħu fuq l-istazzjon Radio Malta fil-moddi u għalliva naħseb ikun interessat għax minnek il-verità kon kont ħabib ta' Vince xorta ma rridx inkun daqstant punġenti fu ngħidu sma' Tixtieq tibda minn programm hawnhekk ah, ħadd il-parir ma ntħolla, għalli naħseb ikun interessat. U Vince kien interessat. Fil-programm ta' kull nata sibt jixxandar minn nofs bejn l-10 ħamsa, l-10 għaxra wara l-aħbarijiet ta' flaxija. Nibqgħu sejrin sa sija u nofs tal-għada fil Kellu rush hour nhar ta' Ħamis, kellu tas-Sibt, Dan ta' Super Country kellu l-ħadd, il-ħadd ta' kulħadd u ta' tlieta jkun mill modi. Bla dubju, Mary De Bono minn Għawdex kienet l-akbar fan ta' Vince. Ma kontx inħobb il-country. Il-country bdejta meta beda Vince nertaħa mis kienet. Bdejt nisama u ħadd pjaċir kont id-dar u għat il-mamma mija xfaqqa fiħdan biex jagħmel il-country u bdiet toġobni d-diska. Il-ġorġ għetlu niftakar kien hemm ir-raġel ħdejja ta' għetlu qed toġbok għalliva qed toġobni kolli li u bdejna nisimgħu l-programmi tiegħu. Beda jsir iktar u iktar popolari anka l-mod ta' kif kien jippreżenta. Kellu date of birth ma tiegħi. Ċin kan jitkellmu hekk familjari, Kellu t-tifel tiegħu mal-bedi tat-tifla tiegħi.
Ma kienx jisruħu bħala DJ tar-radio dan kien jgħid preżentatur, jagħti t-tarif, jagħti l-informazzjoni.
Ir-radio mhux bħalma kien bħalma huwa issa li inti bil-kompjuter ta' fażiska u toħroġ daka kien ikollu CDs kollha. Allura qabel meħarġ kellu dil-bagalja li żammejni aħna U dejjem jitfa' s-CDs bin-number u l-lista kien jipprepara ħafna l-programm. Can You Hear Those Pioneers li hi wkoll kienet suċċess għal Rex Allen Junior. Barra minn hekk kellu kuntatt ukoll ma' Nashville fejn kien anki mhux darba u tnejn wassal l-awards u għamilna b'mod ħaj l-awards li jiġu ppreżentati minn Nashville. Għax Vince ma kienx biss idoqq id-diski, imma kien iwassal ukoll l-aħħar aħbarijiet, tagħrif u informazzjoni mid-dinja tal-country. Inqisu bħala enċiklopedija. Eh, bniedem li bravu ħafna fil-dati, kellu memorja impeccabli, jiftakar ħafna ħafna ħafna.
Jekk tajlu, meta twildet dolli parti, kien ikun pront jgħidlek fis-19 ta' jannar. Koll kull Johnny Cash jgħidulek fis-26 ta' frar. Possibbli, anke d-dati li kien jagħti Vince għadha tiftakar Mary. Tallimt minn għandu.
Kont ħafna nsegwu. Mary Chapin Carpenter, The Dixie Chicks u anka Lien Womack fost oħrajn u l-aħbarijiet kollha bimetlunna. Eh, impressjonanti dak iż-żmien l-informazzjoni kif kien iġiba. Illum il-ġurnata inti tara l-internet. Tfittex fuq l-internet isib li trid isibha kollha l-informazzjoni. Dak iż-żmien hu kien jirċivi ħafna magazines minn barra, jiġifieri kull ġimgħa dejjem magazines ġejjin. Kien jixtri ħafna kodba, u kien jipprova jisma radios minn hawn u minn hemm biex dejjem idaħħal l-informazzjoni, idaħħal l-informazzjoni.
Kien iżon kollox magħhu u kull okkażjoni li kellna l-informazzjoni li kien jagħti kienet inkredibbli, eh? fuq il-kantanti kollha semmilu li trid kantanti u kien jgħidlek l-istorja tagħhom ta' ġifieri. Ma kontx issaqsih diska U tgħidlu Vince di meta ħarġet għax kien jgħidlek mhux meta ħarġet fejn ġiet irrekordjata, kemm il-kantant irrekordja, fejn irrekordja, encyclopedia kien tal-mużika country Vince.
Min barra fi xandir, Vince kien iwassal tarif dwar il-country fuq il-gazzetti wkoll. Vince beda jikteb mbagħad bil-paġna regolari fl-orizzont anki fl-antenna kien jikteb fuq il-mużika country. Kien ġib anki wkoll korrispondenza mlant daw l-artisti u kien ikun kuntentissimo meta, per eżempju, rċivi xi CD firmata minn xi kantawtur tal-country jew kella xi kantant jew xi esponent tal-country. Kien l-unika awtorità fil-mużika country għaw Malta. L-unika awtorità kien. Tant Vince kien awtorità f'dan il-qasam li l-ħidma tiegħu ġabitlu għarfien mill-aqwa esponenti tal-country fid-dinja. L-artisti tal-country kollha kienu jibatulu l-affarijiet u kienu jirringrazzjaw ħafna għal dak li qed jagħmel Aw Malta.
Ħafna music videos li kien iġib Vince Laws għaw Malta tal-country music ħadd ma kellu tista' tgħid. Ġifieri huma kienu jafu bir-radio show tiegħu, kienu jafu minnu, kienu jafu illi huwa l-persuna illi għamel eh, il-country music popolari għaw Malta. Per eżempju, Billy Joe Spears ma tiflaħx. Kien jibgħat kartolini, korrispondenza kbira kellu magħhom. U fil-fatt araw daqsxejn dan il-kantant Daniel O'Donnell li batilna din ħan ilbisa isni ħan qarar. Kellu eluf, eluf ta' albums u CDs. Imma id-dar naħseb kien hemm mhux naħseb kienet iktar mimlija b'CDs u collections u kodba u DVDs tal-country Milli kien hemm għamara, kullum kien invażjoni. Bajna l-hemm fuq 6,000. 6,000, that's it.
Repertorju. U hemm xi 3,000 CDs.
Kienu jkunu barra u minn missieri nkun irrid nisma' xi ħaġa jien. Kont immur u dan kien hemm eluf ta' long plays kollha ħdej xulxin, kollha kollha. U mmur naqbad wieħed jiena mmur nipprova ndoqq. U kien jinduna li missejtlu d-diski jew is-CDs. Dwayne, missejti li di, issa ma nafx kif kien jarom daw, immaġna xkaffa fuq oħra fuq oħra, daw jinduna li jiena batlu dik il-long play partikolari jew dik is-CD partikolari. Vince kien jiddejjaq milli mislu d-diski. Iżda mhux bekk biss kien jiddejjaq. Jekk kantant ta' country ħataqleb pop, kien jagħtiha daqsxejn il-ġemp. Ħafna kantanti li marru jirrekordjaw f'Las Vegas, li m'għandha x'taqsam xejn ma' mużika country, u Iddispjaċihom wara żmien.
Shania Twain meta qalbet pop kien qarras daqsxejn wiċċu, però kienet togħġbu ħafna. Dan l-album dejjem ngħid, smajtuni ngħid u nibqa' ngħid li hija marret 'il barra mill-mużika country. Għal Vince qabel il-mużika country ma tiġi l-ebda mużika oħra. Darba, il-kantant Thomas Hadley għamillu ċajta waqt lejla ta' mużika country. U niftakar L-ewwel darba li mort, ħanibda, kelli diska country preparata, pero meta għettilom san kanta, għettilom issa għandi diska rock, ħaneddelika lil Vince. Beda jaqbeż.
Il-country nights li kien jorganizza Vince kienu appuntamenti ieħor regolari għad-delettanti tal-country f'Malta. Country nights postijiet differenti. Għat għandi memorji tiegħi f'Puxċer edin ir-Roadhouse f'wieħed minn country nights tal-bidu net net net u kelli xi long plays fuqi għadni niftakara.
Fil-bidu konna nkunu ftit speċi anke bħala nies li kienu jiġu beda b'mija, mija u xi ħaġa.
L-ewwel beda organizzaħ darba, mbagħad kien baqa' jorganizzah kull xahar u konna sirna ħbieb.
Wasalna fi stat niftakar Illi kien jinkwieta ħafna Vince għax kien ikun fully booked u kien jirrifjuta ħafna bookings oħrajn għax. Biex inżommu l-membri flimkien u l-ħbieb tagħhom jiġu jiżfnu u jismgħu l-kantanti Maltin hemmhekk. Kantanti lokali tal-country kien jipprova jdaħħal kemm jiflaħ biex juri wkoll li Hawn kantanti Maltin kapaċi jkantaw country. Niftakar l-ikbar country night li kellu kien ta' 950 ruħ. Kont kantajt fuq zimel jena. Dinja waħda mill-kantanti bravi li għanna tal-country.
Waqt il-country night, Vince kien jagħmel anka prezentazzjonijiet. Kien jippreżenta tifkiriet li għadhom miżmuma bożża sal-lum. U għal Country Nights ma jistax jonqos li Vince jilbes libsa l-okkażjoni.
Omos li kellu u definita kollha minn daw ma nħobb xejn. Kollha minn dawl ta' xniexel u hekk. Fillies u cowboy u hekk. Le, bl-affarijiet daqsiex hemm ngħidu.
Mela jiena ngħinu għax inħobb. Jien jippreżentani fuq bħala żatat. U kien jgħid li żatat. Kont ngħidu mhux inti tqabbadni. Fil-country nights Vince kien jinvolvi l-qraba. Iżda l-akbar għajnuna Kienet tagħtiha martu stess, Daphne, Ingliża li ġiet tgħix f'Malta. Mingħajr ommi ma kienx jirnexxielu daqskemm irnexxielu għax ommi kienet kien iserra ħafna fuqa li torganizzalu l-affarijiet, għax hu ħalli imur jippreżenta u jitkellem u jkun jaf kollox, imma hi kienet torganizza il-membri fejn joqogħdu bil-qiegħda, l-organization kollox f'idejha. Kif jispiċċa kollox u jikol kulħadd u hekk kien ġi fuq jgħid li Kevin kien jgħid li għamil ġilat għal Defni. U dal-ġilat ikun ridu, kien jgħid li ġi scoops bi fruit salad u biċċi rasa fuq. Għax defni jekk tħobbu, kien jgħidli. Aħna nagħmlu dal-ġirat, ġirat jiena biċċi rasa fuq u ntijulu mhux imur intijula jiena, itijula hu. Intijulu jmur dik id-daħqa fuq wiċċu jti għal-ġirat biċċi rasa fuq għax defni jekk tħobbu. Dik kull kull darba li kien ikun hemmhekk. Dak it-tip ta' bniedem kien Vince.
Niftakar ma' Vincent għajt kelli musical, kont qed fi musical, kont diġà bdejt noħroġ ma' Dwayne

Eh, dak il-please to meet you hekk mill-ewwel daħalni fil-familja u dik kienet xi ħaġa sabiħx mill-ewwel ħassejtni komda. Għajtni għal ewwel darba għax wafqit li karozza dik il-veru. Ġifieri stħajtna għax int għajtni hekk ma kontx naf ġifieri minnu hekk. Meta r-raġel tat-tifla rrid iżewġ lit-tifla. Ġi insomma għalli eh, nixtieq iżewġ it-tifla. Għatlu Ara l-mara. Għalina il-tifla tiżżewġ mhux il-mara. Ir-raġel kien jingwaljaħna ħafna ħafna miegħu. Għax ċajtir u kien bniedem li jiġbdek, ġi l-karattu tiegħu kien jiġbdek ħafna ta' dadi.
Mill-ewwel ġurnata li ntqajt ma' Vince, Vince tmani jisni t-tifla tiegħu f'kollox. Imma Vince kif kien fid-dar? Meta konna nimirdu jiena u ilma mitnej f'daqqa, Jew bajda mollija kien ikollna, jew toast, jew broda ta' tiġiġ, semmek kien jasal. U l-ħin kollu diħru ħireġ ħdejna jiġifieri x'ħan nitfa, kif ħan għamel, x'jonqos.
Jien illum il-ġurnata li jiena missielu nħares lura ngħid. Nammiraħ kemm kien isib ħin għal kollox. Ġifieri Għal kull ħaġa li kien iħobb, kien isib il-ħin għaliha.
Rari kien jgħajja, tiġveri biex taqbizlu irrid ikun veru jew għamilna xi ħaġa gravi, jew saħħa kemm kienet teqridlu il-mami biex jiddisciplinaw.
Dan it-tix ta' xeri Bint Vince u Daphne. U dan it-tix ta' ibnu Dwayne, ma' Angie. Imma Vince u Dwayne ġili ma qablux ukoll. Bla dubju, fuq il-mużika.
Meta bdejt insir teenager jiena bdejt nidħol iktar tisma' rock u hekk, xar twil. U kien jgħid għax di storbju daw jew xi kultant ikun hemm xi waħda dik ikkupjata minn din id-diska jmur isib jgħidlek qed tara kkupjata minn hawn. Għaskont Vince, ħafna diski li nisimgħu jkunu twildu country. Iżda lanqas Vince stess ma twielet fil-country. Lanqas hu ma twielet x'imkien fil-kampanja. Allura fejn twielet eżatt Vince Laws?
Missieri twielet San Ġiljan. Għaliex jiena minn San Ġiljanu, hemmhekk nitkellmu half English, half Maltese, you know. Vince twieled fl-ewwel tas-sena tal-1945.
Aħna konna sitt aħwa, tnejn nisa u erba' rġiel, u Vince kien il-ħames wieħed ta' qabli għax jiena żgħir. Dawn huma s-sitt aħwa tal-familja Laws. U hawn naraw li s-sitt aħwa mal-ġenituri tagħhom, Paul u Ines Laws. Kien jieħu gost Vince meta Konna nagħmlu nibnu flimkien jiena u scooter. Konna nagħmlu scooter tal-injam bil-borrays jew jew inkella karettun li tiġri bih mal-art. Dak iż-żmien kellna n-nanna toqgħod magħna aħna, il-mami tal-mami ġifieri, ommi omm ommi. U eh, kienet pensjonanta insomma, u Vince kien joqgħod idur fil-kamra eh, mis xaru jisu, kienet tajdu mela minn tixħireġ, u kien jgħidilha għax m'għandix flus. Ma konniex nekolla tfalu. U kienet ittieħ 18 bija dak iż-żmien. 2 and 6 biex joħroġ insomma. Ehm, u kien joħroġ ftit ma' sħabu jmur ta' slima, forsi jdoq il-jukebox, forsi jieħdu xi friskun minerali. Kien jiġi daħija kbir mill-Ingilterra. U dak pers li kien jaħdem hemm kien jaffordja jġib tape recorder dak iż-żmien ir-reel to reel. Ehm, u kien jaħbieħ taħt sodda biex aħna ma missuhom nux dawn insomma, pero kif appena joħroġ ħija kbir, jena u Vince konna noħorġu ta' tape recorder u ndoqqu diski. Meta kibru, kemm Mario kif ukoll Vince saru DJs fuq ir-radju. Hawn narawhom ma' Ricky Valance. li jkanta Tell Laura I Love Her. Tell Laura I love her, tell Laura I need her.
F'żożitu Vince għamel żmien ukoll pustier, iqassam litri. Kemm litri kif ukoll id-daqq tad-diski fuq ir-radju, it-tnejn kellhom x'jaqsu mal-istorja ta' mħabba ta' Vince u Daphne. L-istorja ta' kif iltaqgħu. Iżda din l-istorja insiru nafuha dalwaqt. Dalwaqt insiru nafu wkoll dwar Dolly Parton. Il-kantanta li Vince kien jinkludi f'ħafna mill-programmi

Kitarrist ta' Dwayne Lee. Semmewni għal Brenda Lee u Sherry wara diska tal-Four Seasons. Ġifieri l-idea ta' Daddy kien
Il-biografija ta' Vince Laus tkompli dal-waqt. Ħarsu ftit lejn dan il-vapur. U lejn dan il-DJ Ingliż. Dan il-DJ jismu Robbie Dale. DJ li fis-snin 60 kien ixandar program tad-diski fuq l-istazzjon Radio Caroline. Radio Caroline kien ixandar fir-Renju Unit bla liċenzja minn fuq vapur. Dak li jissejjaħ stazzjon ta' radjo pirata. F'dawk is-snin, iż-żagħżugħ Vince Laws jemigra lejn ir-Renju Unit u jsir ħabib ta' dan id-DJ, Robbie Day. Bħala ċajta kien qallu li jrid girlfriend dan. U dan, għal oner. U insertat, il-mami kienet taw tisma radio dakinar, laqa ta' ħafna kif kienu għedin id-diskrivuħ,

U għaġbitu dik, dik li ktar interessatu.
Din l-ittra li bija Vince wieġeb lil Daphne.
Iddeċidu li jiltaqgħu u ltaqgħu xi tliet ġimgħat xahar wara forsi. Vince u Daphne ftehmu li jiltaqgħu Londra f'post partikolari. Kienu ntaqgħu taħt arloġġ.
Din itra oħra ta' Daphne lil Vince. Fija Daphne tfakkar lil Vince biex jistenniha taħt l-alloġġ. U dan l-ewwel ritratt ta' Vince ma' Daphne, f'Londra. L-erusija ta' Vince u Daphne ma ddumx wisq.
Bad iżewġu fil-21 September ta' 68. Kważi sena wara li jibdew jiltaqgħu bħala pen friends.
Għattix tagħhom f'Londra Daphne tibgħat invit anke lil Vince stess. U għall-honeymoon, Vince u Daphne ma jkollhomx diffikultà fejn se jmorru. Jiġu għal xi ġranet f'Malta. U anke f'Malta jagħmlu reception tat-tieġ. Daphne ukoll segwaċi tal-mużika. Anke qabel saret taf lil Vince. Tant kienet iffissata din, kienet tmur il-concerts u baqgħet jiġri sa dan l-aħħar, jiġri kull concert li tmur din minn hemm minn hawn tiena xilha tidħol backstage u ġib il-firem. U għandha dan l-autograph book kollu firem ta' Rolling Stones, Beatles, Roy Orbison.
Il-kopja law stejx fir-Renju Unit. Vince jidra jgħix hemmhekk. L-aktar meta erba' snin wara li żewġu titwielet Cherry Lee. Għalkemm kienet għadha żgħira, Cherry għadha tiftakar iż-żmien meta kienu jgħixu fir-Renju Unit. Għax kellhom qisu ġnien żgħir, kien ikabbar il-ful, infatti għamilt ħabta ma kontx nieklu l-ful. Għax il-mami tgħidli kienet tgħidli meta kont żgħira kien idardrek. L-1975, is-sena tal-kanzunetta Rhinestone Cowboy ta' Glenn Campbell. U s-sena meta l-kantanti George Jones u Tammy Wynette jiddivorzja. F'dik is-sena jseħħu tliet avvenimenti importanti fil-familja Laws. F'dik is-sena, il-familja ma tibqax toqgħod fir-Renju Unit. Għal ommi xejn ma kienet diffiċli, ommi tħobb ix-xemx, tħobb il-kumpanija tal-ħbieb u familja close. L-Ingilterra ibatu minna di meta jizzewġu tfal imorru l-bot, ma jibqawx jaraw daqshekk il-xurxin, it-temp glumi dallu ikraħ u mitħobb ix-xemx u l-baħar. Jina kelli kont ħanara kważi tliet snin, kienet pregnant Dwayne. F'dik is-sena wkoll, wara ftit xhur li jkunu f'Malta, jitwieled Dwayne. Ġvina aħna konna ngħidu jiena kont Made in England, produced in Malta jiena, għax wara ftit li ġewaw, wara ftit ċuriz twilit jien. U f'dik l-istess sena, Vince jibda jipromovi il-country f'Malta. Meta ġi Malta ma kienx hawn daqshekk interess fil-country music u rrid jagħmel xi ħaġa fuqha. U jiena u l-mara ħsibna li eh, nikkuntattjaw xi kantanti u aġenti u managers biex ituna permess niftħu din is-society. Ktibna l-Amerika, ktibna l-kantanti Charley Pride u Bill Anderson u Buck Owens, dawn il-kbar għatu l-Statler Brothers u Billie Joe Spears biex jgħinuna bl-aħbarijiet tagħhom u anke bid-diski jekk iridu. Kitbulna, aċċettaw li jkunu kantanti onorarji tas-Soċjetà, aċċettaw li jkunu anke patruni, għandna l-Bill Anderson u l-Charley Pride bħala patruni. Konna mmorru l-Istitut ta' San Ġużepp, il-Santa Venra. Kienu tawna kamra, irranġa kollox Vince ġifieri ta. U bdejna nintaqgħu hemmhekk. U dan grupp dejjem jikber, bil-membri dejjem jikber. Kien jagħmel newsletter żgħir bit-typewriter wieħed wieħed. Dak iż-żmien laqas fotokopi, kollox it-type, it-type, eh, għadni niftakar b'żewġ tiswaba, tik tik tik tik tik tik tik. Din l-ewwel newsletter li bad Vince Laws lill-membri fl-1975. U din l-aħħar newsletter li ħarġet, 29 sena wara. Id-dinja tal-country irrikonoxxiet il-ħidma ta' Vince f'pajjiżna. U kien l-unika Malti illi kien jivvota fil-Country Music Awards tad-dinja li kienu jisir l-Amerika. u kien proud u biha l-ħaġa, għalkemm ma kienx jiftaħar biha, ġifieri ma kienx ħajsibek taqbad kelmu jgħidlek isma' jien hekk. Kellu gruppi kbar tal-country bħal Statle Brothers, per eżempju, li huma leġenda, illi

Kien il-grupp favorit ta' Vince. L-Statler Brothers, il-grupp favorit tiegħi. She found me outside one Sunday morning. Għonek għandi ittra li irċevejt eh, din il-ġimgħa stess mill-Statler Brothers u għonek jirringrazzjawna wkoll tal-album, jiena ringrazzjajtum tal-album li batunna. Kien gburi ħafna li il-band favorita tiegħu qed jieħdu interess fl-association tiegħu. It's good to see you, I must go, I know I look upright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. Sbiħu ġek mal-istat li Brothers dik l-armonija tagħhom kemm sabiħa mhux nafx huma l-favoriti tiegħi. Forsi ndejqhom nissemmija bl-istat li Brothers, imma dak huwa wieħed mill-aktar gruppi konsistenti fil-kamp tal-country. L-iktar slogan li kien għal qalbu Vince kien Keep It Country. Kif dejjem ngħidilkom veru, Keep it country. Kien jagħlaq kull programm, jekk hux tar-radio, jekk hux tat-television, jew country night, l-aħħar kliem li kien jgħid dejjem kienu keep it country. Keep it country. Kien kien jaħlef biha dik keep it country biex kollox jibqa' country. Keep it country, traditional country u pure country. Ġieli konna nitilqu. Joħroġ fil-gallerija, keep it country. U kif dejjem ngħidilkom, keep it country. U jekk kien jara li keep it country mqalix tajjeb, din għarġu nagħmlu għax din importanti jien jgħidlek. Dik tal-aħħar. U dejjem jispiċċa biha. Waħda mill-isbaħ ġranet. Fil-ħajja ta' Vince kienet meta kien sar nannu. Meta lil Vince għatlu li ħajsir nannu, tista' tibbaġna kemm fera. Għallu Dwayne propja vera ħa pjaċir. Kien ċajtier, kien kien orajt, kien joħodna kull darba kważi kull darba li kont immur għandu konna morra dawra bil-karozza hekk. Konna noqogħdu nagħtu ta' farsi fuq is-sufan. Konna nitqu ħafna. Naturalment, Mick laxqa ta' Defni wkoll. Meta bdejta nimxu dejjem tkun trid iżżomm qaw hekk toqgħod hekk biex biex timxi. U vera konna, vera konna, u li li vera konnisti, vera kienet id-dejjaqni ma' Is-sena tingħid vera kienet ħaġa ħelwa hekk. Kienet iddaħħaqni kif tkellimni bil-Malti u ġieli kienet tipprova tgħinni nistudja bil-affarijiet bil-Malti u l-ħin kollu nitħaq xi ma tkunx taf kif tgħidhom ħafna mill-kliem allura tibda tħawwar. Vince Laws magħruf ma' ħafna ċajt tiegħu. Ix-xogħol fejn kien jaħdem dalaru daw kienu kienu jmorru skappatura ta' parsi sejrin. It-tojli da il-grupp kollu li jaħdem miegħu jiġru warajh. Jittafaw hemm u jgħidu jibda jgħid iċ-ċajt fuq.
Kunu piċer mur għandhom jiena x'kdem jgħid iċ-ċajt ta' hekk. Jew tipprova ċajt fuq jar kif ir-riżultat tagħha hekk.
Ommi kienet tajt fil-li kunu fis-soddom qed taqra magazine, mistieri jaqra wieħed mill-kotba ta' ċajt li Kellu kollezzjoni kbira wkoll ta' kotba taċ-ċajt u jaqra daw u s-sodda tibda tiċċaqla għax jkun qed jitħaq f'qalbu u mbagħad jgħid iċ-ċajta lilha mbagħad jgħidha lilna. Konna nidħlu u dik il-ġok ta' filgħodu kont nistenni għajin. Ġifieri li li jgħidu li nitħaq ħafna. Imma ġifieri meta kienu kun hemm noqgħod

Qallu ħa dal-one serve ħi, murrix lili Mercedes. Ejwa pa all right qallu, qallu qed tara ħa kemm hu injorant telaq. Qallu tiegħi injorant iktar minn tiegħek. Qallu isma' Peter ħa. Qallu mur iċċekkja għal kux qiegħed id-dar jien. All right pa. Qallu qed tara ħa. Mur iċċekkja qiegħed id-dar qiegħed hawnhekk jien kemm hu injorant. U ltaqgħu it-tfal. Qallu fejn sejjer? Qallu ħallini, għandu missi, għandi missieri injorant jien. Għand missierek injorant, tiegħi injorant iktar minn tiegħek. Għallu għara, għallu tani one cent biex nixtri l Mercedes, ma nafx tillu melħat u l-ħwienet maluqin. Għabes li għar għallu jiena, għalli biex mman iċċekja kux qiegħed id-dar, ta' ma setax għabat il-telefon iċċenta li ċċekjaw. F'waħda, f'waħda, f'waħda, ma jtikx ċans. U ġili tkun diġa smajtom xi ħamsin darba, fim l-istess ċajta jibqa' jirrepeti ma tkun jaf laħanitha. Għallu le paċi, għallu paċi tal-użu tal-mara. L-użu tal-mara għallu. Kellu ċajt li kien Kien ikun tajjeb li jkun xi ħadd jisimgħu, ma kien hemm ċajt li kien dikun daqsxejn.
Meta jiġi għanna, anka meta kienet għada ħajja ommi, kif jidħol kienet tajdu għarek se tajċi kelma pastazet ta' barra x'kien jitċajta da' xej, insomma, xej speċjali ta' imma għalija għal-ommi kienet speċi t-skandalizza xifti druħa, forsi bċertu ċajt Aħna nsejħulhom dirty jokes, imma insomma. Mela, ftit ilu ħadna l-kafè, issa ħa nieħu mandulin ukoll. Stenna daqsxejn, bil-mod, bil-mod, tgħaġġilx, jien intik, mhux inti. La kien programm tal-country, iż-żwiemel kienu jidħlu spiss. Hawnhekk għandi debba bl-isem ta' Kina, ħantiha xi ħaġa, il-Kina, ma tidhirx Kina. Jidher li dan il-pony żgħir għandu l-ġuħ, irid ikollu l-ġakketta. Mbagħad kellu dil-ħabta. U vera kien idaħħaqni. Jgħid ċajta hu. U eżatti kif jispiċċa jagħmel dil-pożizzjoni, imma dejjem l-istess, u jfaqa' jitħaqu. Allura anki ċajta ma ddaħħaqnix. Kont nistenna dik ir-reazzjoni li naf li ħanitħaq xorta. Ħafna miċ-ċaj ta' Vince tissemma Dolly Parton. Ossessjonat ta' kien biha. U naħseb laqas kienet biex inkun onesta naħseb li ma kienieċ toġbu daqshekk bħala kantanta taj. Anzi ma nix il-pilastru li jħoddu li partin li l-lum nassigurakom misser tider dik pilastru għal nej. Naħseb iktar.
Jew, jew, Jista' jkun, eh, ġifieri. Hekk u nġibu lil Dolly Parton x'jagħmel? Mela ma tawhiex midalja għax ma nafx fejn kienu jpoġġuhielha. Jien u Dolly Parton iridha lija biss. Ġifieri ċajta tajba li kien jgħid fuq Dolly Parton għalfejn tibqa' dejjem b'qadda irqieq għax kien jgħid fid-dell xejn ma jikber peress li jkun hemm ħafna dell. Vince Laws jiċċajta dejjem. Iżda diskors fuq martu mewt idejqu.
Kien f'xi Deċembru ta' 2002 kien qed ibati biex eh, biex jibla l-ikel. Ma kienx qed jiekol sewwa u aħna konna jedna forsi għandu xi ħaġa bħal laxtu fl-istonku.
Vince ma jrid ċara tobba. Angie ġib skuża li titmur għand it-tabib i u titlob lil Vince iwassal lila u lil Dwayne. U minna liħilli ovvjament Ġej miegħi biex jien ma nibżax, mentri jiena kont diġà ftemt mat-tabib illi eh, isma' jiena m'għandi xejn imma ħanġib skuża u hekk. U kif wasalna tlu eh, ralili t-tabib u għatlu isma' tlu Vince għatlu mhux jgħat jiblas għatlu ma tix tiċċekja hu kif jgħataw tani ħarsa Vince kien. Xi niċċekjah it-tabib wara ftit sekondi ħares lejja u Il-ħarsa li tana li l lil Dwayne konna nafu li hemm xi ħaġa serja.
U kien jaf li għandu xi ħaġa, għal-bidu għal-bidu madnilux li cancer. Bat kien għamel l-operazzjoni imma kien tard wisq.
Kelli l-missiera maritu kol dak iż-żmien. Speċi kienu għaddejjem mill-istess marda. U kien dejjem jgħidli kif inhu missierek, kif inhu missierek. U f'qalbina kont ngħid mrajlek Vince li speċi inti għandek l-istess, tifhem?
Meta l-marda daħlet aktar fil-fond u allura qed jibda jsir aktar diffiċli għalih. Sħabi kollha, il-preżentaturi offrew li jassistuh joqogħdu miegħu fl-istudio biex hu jibqa' jwassal il-programmi u Vince baqa' jwassal programmi sal-aħħar.
Dajjef kemm kien dajjef, ehm, He kept it country sal-aħħar.
Konna nippruvaw niċċajtaw xorta ġviri, xorta nippruvaw nżommu il-klima li konna nżommu s-soltu miegħu, però ovvjament il-bniedem huwa bniedem. Meta tara bniedem daqstant, ħelu daqstant, eh, bravu fil-mod kif jaġixxi, awtomatikament eh, tkun emotiv. Il-vuċi li n-nies kienu tandraw fuq ir-radju u t-television tmur lura.
Program minnhom tal-aħħar Tant li ċempiltlu jien, għetlu vinstu fux telefonati. Għetlu għax minn tix tista maċar ħafna mħabba. Biex kien ma tbatix ħafna għetlu. Lej l-axħar, ovvjament badejt li fis-saxħa ma kienx jiflaħ daqsek. Fil-fatt anka l-axħar country night li kien sar, kien sar fis-sajf. Bl-anqas felaħ iżomm bil-wifqa u jippreżenta bħas-soltu bħal ma kien jagħmel qabel. Kellu jżomm fuq siġġu. X'lanqas kien jara ħafna u lanqas jiġifieri.
Fl-aħħar ġranet kien konna organizzajna country night open air F'lukanda ewlenija ċirkewwa. Ftit jiem qabel miet ġifieri. U xorta ġie.
U ċempi li mill-country night u biex jgħid li kollox jgħad sew. U ma stajx nifmu jitkellmu. Bej bl-istorb jitkellem, bej bl-istorbju li kien hemm, bej Eh, bdejt niprova, bejjina kont naqra ma niflax. U ma stajċ nifmu eżatt eżatt xet jgħidli. Però li fimtu ċar ħafna kien li għalli in-nies vera tieħdu pjaċir.
Dan kien l-aħħar kliem li qal Vince lil Angie.
U l-erba, l-erba ta' flasġija ta' qabel ma' mis, ġifiri, kien kien jisu wik ħafna. Kien mar jintafa fuq is-soq fuq is-sodda. Qatlu baj, qatlu qatlu nħobbok issa rari kont ngħidilu jiġifieri ma dakinhar ma nafx fett li tħalt ħdejh bistu u qatlu nħobbok ħafna qatlu tenki ta' kollox. E, u dak kienet l-aħħar ġurnata li rajtu.
Din l-aħħar kanzunetta li preżenta Vince fuq it-television. Għal darbora Keep It Country u l-komplement
Naf li kien is-26 ta' Awwissu u konna qed nippreparaw biex imorru narawh u ċemplet lil mara tiegħu illi ħallina.
Miet id-dar, miet id-dar, miet id-dar fidejn ommi. Kienet qed timxi miegħu kien alla li għajja Kienu poġġew fuq is-sodda u kien miet, kien miet fida.
Se tafu. Xtaqt li kont miegħu għaddawa miet.
Mistieri ma rax lil Mik jikber u jgħaddi minn dawn l-affarijiet tal-iskola, praċett, U min-naħa tiegħu Mick ma laħaqx. Apprezza lil nannuh bħalma nafu jien u bħalma kienu jafuh ħafna nies ukoll.
F'ħajtu Vince kien jitkellem ma' Charles Aħar dwar dak li xtaq fil-funeral.
Jien irrid il-funeral bil-dana bl-arma tal- tal-country home. Huwa kemm minn julu.
Qatt ma rrid iswed. U minn dejjem qabel ma marat konna ngħiduha bħala ċajta, jekk immut ma rridx ħafna nies jilbsu bl-iswed, ma rridx Dak id-dwejja li jkun hemm waqt il-funerali, allura mal-ewwel organizzajna illi ma morrux bl-iswed.
Mhijiex traditional imma aħna mxejna fuq dak li kien jgħidu u fuq dak li kienet jixtiqu. Kien hemm il-kantanti iva, kien hemm Marlin, kien hemm Renato u kantaw jisu id-diski Kantri adattati għal funeral. Il-knisja kienet ġamjata jiġifieri qatt ma bsart laħ ikun hemm daqshekk nies, ġew ħafna u ħafna nies. Niftakar Mik kien tani not li ma qrajtiex jiena u poġġejtlu fil-but u ndifhem biha. Mik biss jaf xieha.
Anke s-santi tal-mewt kienu oriġinali. Minflok santi, tqassmu CDs bid-diski favoriti ta' Vince. Defni tibqa' tħossaq qrib Vince xorta waħda. Zammet il-mobile tiegħu. U xkultant kienet tibatlu l-messaġġi. F'kif int jew għandijek jew. Ġifieri kważi f'moħħa naħseb illi Kien għadu hemm. Ma riditx, ma riditx tinfilet minn jgħan. Jena u l-mami dejjem close ġifiri. Iktar konna nkunu fl-imkien mbagħad.
Wara xi snin, Defni kollha tgħaddi mill-istess esperjenza ta' Vince. Iżda dwar dan nitkellmu dal-waqt. Sa dan it-tant, qabel nif u nistaqsu x'kien iħobb jixrob Vince. Hi żgur, la nixrob ftit u qas ħafna sma nixrob xejn ħlief ilma. Imma fl-aħħar ġieli kont narah bil-birra, kont ngħidlu x'qed tagħmel bil-birra. Mhu kien jaħseb li l-birra ħa tħaxxnu. Fimt biex jerġa' jintela'. Il-biografija ta' Vince Laws tkompli dalwaqt. Żgur li din id-diska smajtuha kemm il-darba. Din Whitney Houston tkanta I Will Always Love You mill-film The Bodyguard. Iżda mhux kulħadd jaf li oriġinarjament din kienet diska country.
Dika kienet ħarġet kważi 20 sena qabel u kompani ta' wkoll Dolly Parton. Bħal di diska hemm ħafna oħrajn li twildu f'Nashville. Nashville hija l-belt Amerikana meqjusa bħala l-mekka tal-country. U xewqat jew ukoll kienet li jmur Nashville u dik qatt ma wettet, ma qatt ma qatt qatt f'ħajtu ma wettaq dik.
Peress li Daphne hija Ingliża, Daphne dejjem qalet illi jekk tmut xtaqet issi xtaqet li tkun cremated. Biex tagħmel di, tit ftit flus iktar minn min funeral normali li jsir Malta. U ġemma l-flus u ma nefaqhomx biex jekk jiġri xi ħaġa l-Daphne Jieħduha l-Ingilterra u tiġi cremated. U qatt ma nefaqhom biex imur Nashville. Intant, qabel miet, Vince wiegħed lin-nies li l-programm se jkompli. U hekk ġara. Kienet ix-xewqa ta' missieri li l-programm ikompli, fil-fatt, l-isem Just Country kien ħareġ bih huwa stess. Wara li miet jiena kont bdejt nippreżenta programm illi Bdejt nagħmlu dan sempliċi raġuni illi ħames tiem qabel ma miet fl-aħħar country night tiegħu u kien wieħed lin-nies illi ħajkompli għaddej bil-programm tat-television minn Ottubru u kien qal li il-programm ħajkun jismu Just Country. Jiena kont nagħmel Il-jieli infittex l-informazzjoni imnalla kien l-internet u xi kodba li kellu biex infittex nista' ngħid fuq dak il-kantant u l-video, eċetera, eċetera. U bqajna għaddejjin bil-country nights ukoll. Però nies baqgħu jiġu u baqgħu jiġu b'rispett lejn il-familja, speċjalment b'rispett lejh, U fil-fatt dejjem konna nħallu siġġu vojt għalih fuq il-mejda kien ikun hemm siġġu bil-beritta tiegħu
siġġu tiegħu.
Ħadd ma jieħu post Vince.
Din sirtla minn diska li Thomas Hedley Iddedika lil Vince Laws. There's an empty space inside of me since you've been gone away. Għamilt arranġament country ta' din song ġewwa Nashville irrikorjar ta' Malta bħala vuċi u ħriġta fil-mili tal-2004 dik is-sena stess meta Vince Genius. U din poeżija li Daphne kitbet lil Vince wara mewt.
Sitt snin wara, fl-2010, id-destin jerġa' jlaqqa lil Vince ma' Daphne.
Filli qegħdin Londra nimxu, mulaw, nduru. U filli ġejna lura Malta u l-istess kella oġieħ. U marret nit-tabib u għalla li għanda l-ġebla. Ok, titranġa dik mxejn gravi. Sa' kem l beda jisir wis biex tistaporti. Bdiet taqta' nifisa u kien għandaħlu għal-isptar. U l-isptar għallunna li l-istess għandha l-imbirka cancer.
Ġrat ma għajr ħafna. Fis-sajf kont konna marru l-isptar u hekk. U hi kienet kienet mietet ġurna fil-lejl ta' qabel l-ewwel ġurnata tal-iskola. U jien meta skoprejt kont għadni ħammur għall-iskola u kont tista' timmaġina kif kont u nibki
Kella cancer ukoll sfortunatament. U tlifni għafiz minn tliet xhur.
Ix-xewqa ta' Defni kienet li wara mewta tkun ikkremata. Jiġifieri ġisimha jkun maħruq u l-irmiet jingħata l-iqraba. Il-ġisem ta' Defni jgħaddi minn dan il-proċess fir-Renju Unit. Kienu għamlu la cremation biex jagħmlu l-ashes u issa kull fejn kull fejn sifru hekk nwadbu ftit ashes.
L-aktar diska li tfakkar lil Dwayne fil-ġenituri tiegħu hija Always on my mind. You were always on my mind. Jiena dejjem f'moħħi għandi lil ommi u lil missieri. Dejjem. Issa issa bih Il-messaġġ l-ieħor tad-diska li toġob lili personali hija li hija popolari ta' Elvis, il-verżjoni ta' Elvis, li kien il-kantant favorit tal-mami, u ta' Willie Nelson, kantant veteran tal-country kien uħobbu ħafna id-daddy. Meta dan l-axħar issa Tlift lil mami wkoll iddedikajt tatu lilhom Always on my mind bil tatu ta' Elvis u ta' Willie Nelson. Il-Carnation, il-fjura favorita ta' ta' missieri u r-Rose. Kollox bil-ħsibek. Sa jalla il-fairy tale ta' kif iltaqgħu fil-bidu jalla qiegħda tkompli x'imkien.
Inħobb Nimmaġina li qegħdin flimkien jiġifieri, żgur qegħdin kontenti għax mingħajru ma kien ġej.
Il-bniedem imut, imma t-tifkiriet jibqu. U tibqa' wkoll il-mużika. Mużika country, dejjem country. Mużika li tfakkarna f'Vince Laws. Il-ħaġa li qed jiddispjaċina ħafna u ħafna llum Sirt inħobb il-country wara li mitu. Jiġifieri mort totalment l-oppost fejn stajt nisma' diska jew niddownloadja diska jew hekk, kont nagħmilhom kollha. Sirt intiża ħafna mbagħad fuqhom. Ġifieri anke l-mammi kienet tgħidli tgħidli kieku jara kid-dadi bħalissa qas jemmen.
Meta semmi l-country jew Malta bil-fors Vince Law siġib f'moħħok.
Raġel ta' veru. Raġel sinċir. Raġel li ta' feqjat miegħu. Baraj naħseb il-king għalija ġifieri. Mhux kemm wara. Ngħid li kien qalb tad-deb.
Bniedem tal-familja u bniedem li diffiċli biex tinsih. Bniedem tu piċir il-kumpanija tiegħu.
Vince għalija mħabba. Il għaliex imħabbar kull ħaġa li jagħmel. L-ewwel imħabba tiegħi kien dak. Persuna u rajt u ċajtir u taddaħ u l-ħin kollu fuq bid bisima u hekk. Ħija illi ma nistax ninsiħat u ħabib kbir ta' ħafna mis-semmiegħa u telespettaturi li ferrahom ħafna permezz tal-programmi li kien jagħmel tal-mużika country. Kien dak kollu li jista' jkun missier għal bint.
Bis-saħħa tiegħu naħseb li jiena qed inrabbi lit-tifel tiegħi b'mod tajjeb. Nitratta l-mara tiegħi b'mod tajjeb għax nipprova nimxi fil-passi tiegħu.